Хәлләр ничек? Алда гел! Калганын үзең бел!
Алло! Хәлләр ничек? Шөкерле-бөкерле, һаман бер төрле! Ә сездә нинди хәлләр бар?
Нәкъ шулай, сездә нинди хәлләр бар дип без хәзер Галиәскәр Камал театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһаншинга эндәшәчәкбез, Линар. җыябыз номерын һәм инде ничек тә икән кәефләр гомумән казанга юл алабыз син менә кайдыр барасы килә дигән идең димәк казанга юл алачакбыз алло хәерле иртәләр алло әйе алло кем бу фәнис әфәнде исәнмесез гафу итегез йокыдан бүлдек ахрысы бу күңелдән ленар белән гөлия иде әле хәерле иртәләр булсын Ой, Ходаем, хәерле иртә дәмени? Хәерле иртә, рәхмәт сезгә дә. Иртә инде, Кемгә чыннан да. хәерле, кемгә юк. Ничек аңлашылды? Иртән торулары авырмы, юкмы дигән сорау бирәсе килгән иде, бу инде үзе күрсәтеп тора, аңлашыла. Димәк, әле сез һаман Тәрәзә артында караңгы бит әле, без артистлар кояш чыккып яктыргач кына күзебезне ачабыз бу дөньяга. Димәк, сез кояш белән генә йөрисез. Эштә, Мин Мгм. бөтен халкымны, милләттәшләремне, тыңлаучыларның барсына да хәерле көннәр, хәерле эш көннәре телисем килә. Рәхмәт төшкерләре. Менә шулай. Вакыт 7 сәгать 48 минут инде. Шулай ук әле Фәнис иртәрәк әле чыннан да артист халкы әле йоклый әле. Гафу үтенәбез һәм инде берничә сорау гына бар иде безнең. Мөмкин булса, йокыдан бүленеп берничә сорауга җавап биргәч, йокыны дәвам итәргә була аннары. Була, була. Ярар, шулай иттерербез.
Киттек алыйсың. Киттек, әйдәгез.
Э, Фәнис, э, менә э, ничек премьералар, инде спектакльләр көтеләме, нинди рольләр? Ага, безнең премьераларга бу э, сезон бигрәк тә бай булды. Э, Премьераларга гына түгел, юбилейларга да. Безнең Фирә Ягъмәрованың, мәсәлән, э, Җырлый татар әткилары дигән диск Чыгыш тагын презентациясе булды. Менә әле беренче февральдә генә Ринат Азитдинов үзенең 75 еллык юбилей кичәсен уздырды. Хәзер мин үзем яза башладым Рауза Хәйретдинованың Россиянең атказанган Татарстан халык артисткасына 85 яшь тула юбилей кичәсенә шуның сценарийсын эшлибез 22 се февральдә, ул була җомга көне, бөтен Рауза Хәйретдинованың. Теге фанаткаларын, аны яраткан, хәтерләгән кешеләрне театрга чакырабыз. Шулай хан-кызлы туран бер кыр булды. Боларны сөйли башласак, бездән бик күп вакытны алыр. Әгәр дә сез рөхсәт итсәгез, мин сөйләү генә дәвам итәм, әгәр дә инде тагы син китсен, тагы бер ярты сәгать сөйли алам әле. Хан-кызлы туран рухы белән без Мәскәү халкын шаккатырдык, аның белән Кытайга, Пекинга бардык. Пекинда мин әлеге Торфетдин дигән ролем бар иде, аны кытайча әзерләп барып, Кытай халкына сюрприз ясадым. Менә ул Кытай телләрендә сөйләшкән шуны яраттылар, беткәчләре бик озак басып кул чабып алкышлап тордылар бәгырь көйләрен. Әһә, менә ул Кытай хакын, Кытай турында ныклабрак сөйләгез әле, бик кызыклы әлбәттә, сез инде Кытайда йөреп кайттыгыз, ничегрәк анда? Әйе, бар бит шундый бер хәдис, беләм, артыннан Кытайга барсаң да, адымың саен савап язылып торыр, ди. Без, әлбәттә, инде белем генә түгел, гыйбрәт тә алып кайтыр өчен дип бардык. Чөнки ничә мең дистә еллар буена җыелган аларның шушындый традицияләре, аларның гореф-гадәтләре, йолаларын без кинолардан гына күреп беләдер идек. Минем бик яраткан кином Бертолуччоның Последний император, Соңгы император, дигән фильмы нәкъ менә шул ябык шәһәрдә төшерелгән җирләрдә булу үзенә күрә бер ниндидер тагы рухи азык та өстәде. Әле шуңа өстәп, ЮНЕСКОның иң теге гыйбрәтле, иң мәшһүр җирләренә кергән стеналар, Кытай стеналарында булу да үзебез өчен әле ул ниндидер теге бер яңалык, ачыш та булып торды. Бер булса, аннан соң бит әле ул Кытайның үзенең бер театры бар, маскалардан йөри торган бер театры, аларны карау, ансы да кызык булды. Инде халкы, андагы, Азык-төлек йолалары, ашаулары, ансы бөтенләй икенче культура. Менә шулай теге безнең зур бер плюсыбыз бар, мөмкинлек безнең гел чит илләргә, чит җирләрдә җырып, андагы халыкларның көнкүрешләре, сәнгать торышлары белән ничек тә булса танышып барырга безнең тагы шөкер мөмкинлек чыгып тора. Мһм, әлбәттә, димәк әле тагы илләр булачак әле алга таба да. сәяхәте. Әле Шанхайга чакырдылар.
Анда без яшәүче татар диаспоралары белән бик нык аралаштык. Алар әйттеләр, Инде нигә безгә Турандыкны гына алып килдегез, үзегезнең милли әсәрләрегезне дә алып килегез әле, диделәр. Менә бит.
Яхшы, димәк, әле бару булачак. Ие, ие булачак, Аллабирса.
Әйбәт.
Менә Фәнис Менә, менә бит инде барыбер безнең теге Кытай халкыннан бик нык аерылып торабыз теге кыйфәт белән ничегрәк, менә ничегрәк карап калалар дип, менә ничегрәк карап кала кызлар анда ничегрәк теге мәхәббәт. Егет кеше шул инде кызларны сораштыра. Кызлар матурмы дигән сорау инде бу Лена. Юк, кызлар шундый. Танышып буламы дигән сорау инде. Кызлар шундый мәхәббәт күзләр белән карап каламы? Ни өчен мин моны сорыйм? Чөнки Фәнис мәгълүм булганча интернет Ә челтәрендә син иң чибәр егет конкурсына җиңдең. Шулай бит? Ох, менә. Аңладым.
Аңладым. Мин ул ул интернет челтәрдәге конкурста бөтенләй игълан ителгәч, үземне ләкем итеп иртәләрен тордым. Караулары үзгәрде уже. Аяк атлаулар икенче диген. Әйе, әллә нишләп киттең әле син? Бөтенесе, бөтен дөнья. Юк, әлбәттә. Бу конкурска кагылышлы сорауга җавап итеп шуны гына әйтәсем килә, мин башта анда катнашырга, алар миннән фотоларны алдылар да, Куябыз, сез ул конкурста катнашасыз, дигәч, мин кызлар түгел, ул матурлык конкурсы кызларда гына дип баш тарткан идем әле. Кирәкми дип, шуннан соң Уфалар, Уфада минем фанаткаларым бар, аларга тыңласалар сәламнәремне җибәрәм, алар юк, юк, катнашсын ул, дип инде, алар көчләп калдырып, тавышлар биреп, шулай иттереп, шулай Ә без тавыш бирдек, барыбыз да җыелып. Инде И, рәхмәт яусын.
Әлбәттә, тавыш бирдек һәм инде иң чибәр татар егете әлбәттә менә әлбәттә Казан егете Фәнис Җиһанша булырга тиеш дидек. Фәнис, инде моның моның чада таныганнардыр, моннан соң тагын да ныграк таный башлаганнардыр, шулай бит ул инде. Тануга караганда, мин Кытайга бәйләп шуны әйтәсем килә, анда миңа гына түгел, гомумән безнең труппадагы бөтен кешеләргә алар менә күзләрен тутырып, балалар бит әле, оялу дигән нәрсәне белми, өч яшькә хәтле күзен алмыйча карап тора бит. Без шундый ерак бер районда яшәдек инде, Пекинның, күрәсең, теге үзәктән ераграк и анда вокзаллар тирәсе иде, чын, менә чын кытай халкы инде, менә авыллардан киләләр анда, зур-зур сумкалар күтәреп, шуннан соң вокзаллар ягына килеп чыккан идек анда. Зур-зур теге йөкләр белән бөтен ярты Пекинне җыеп алар кайтырга әзерләнеп торалар иде. Менә чын теге кытай халкы. Алар арасында бөтенләй чит ил кешеләре булмаганга күрә алар бөтенесе, ире дә, хатыны да, әбисе дә, баласы да, кызлары гына түгел дип әйтә инде, бөтенесе менә сиңа карап торалар инде, ничек киенгән, ничек җөри, кибеткә керсәң нәрсә ала бу, артыңнан ияреп җөрергә мөмкиннәр инде алар. шундыйрак ни күзәтелде, ул безгә, миңа гына түгел, мәхсән, мәсәлән, бөтенебезгә шундыйрак булды, менә сәбәп дип әйтәсез. Аннан соң алар бит инде ваграк халык, ә без ике метрга Анысы да бар. Әйе, алар өстенә генә карап йөрү тоже озын кызлы кешеләр бик кызык булгандыр инде дип уйлыйм инде. Әлбәттә.
Аннан тагы шуны сорау, менә артист халкын инде иртән уятуга ук ул бөтен ролен да әйтергә тиеш дигән гыйбарә яши, ә менә Бүген инде рольләрыгызны сорап тормыйбыз, берәр шигырь багышласагыз.
Менә мин әйтеп киттем бит инде, юбилейларга, бенефисларга, кичәләргә бай дип. Хәзер Мөхәммәт Мирза әзерләнәбез. Әле алда Илдар Юзиевның да, мәшһүр язучыбызның да безнең юбилее каралган. Шуларга шигырьләр дә калдырып киткәннәр театр вахтасында. Шушы форсаттан файдаланып, Мөхәммәт Мирзаның. Бер кыска гына шигырен укып китсәм, сүз ачуланмасын дип уйлыйм инде. Бик теләп тыңлыйбыз.
Сезнең белән бу сөйләшү бик кыска булды, мин моны төш кенә булып кабул итермен инде, уянып киткәч. Нинди матур төш күрдем мин! Телим, йөргән сукмагыңа яфрак булып ягылырга, керфегеңә таң чыгыдай сарылырга. Әверелеп юрганыңа, күкрәгеңгә ябылырга, Югалырга җилдә тузган толымыңда, Суырылып иренеңә йотылырга, Яшерен сөю коллыгыннан котылырга. Менә. Шушы. Ох, тын калдык. Ә шәп, чыннан да. Шәп, искиткеч.
Чыннан да, Фәнис, искиткеч гел. Сиздерермен бу сүзләрне шагыйрьнең үзенә. Әлбәттә, әлбәттә, укучысына да, әлбәттә, аңламый, шулай җиткерүчесенә дә. Зур рәхмәт, без инде гафу үтенәбез уятканга. Менә, Фәнис, соңгы сорау. Соңгы сорау, инде ачуланма, чыннан да уяттык. Артист халкы ничә сәгать йоклый? Авыр сорау. Эче дә ятуына карап инде, ничек кайта бит әле ул, бит ул унда-унбердә бетә спектакль, кайта-кайта унике була, ашыйсың, эчәсең, әле утырып уйлыйсың, икенче яртылар була, шуннан соң җокларга җыена башлыйсың, өч була, җоклап китәсең, дүрт була, менә шуңа Тигез ун сәгатьне кушыгыз инде дүрткә. Ага, булды бу, аңлашылды бу. Фәнис, ачуланма инде. Беләм мин әле, дүрт сәгать кенә җыклар кеше. Уууу.
Ярар, әлегә вакыт бар, тагын алга таба да йокла. Ачуланма тагын. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Җока җокыга алданып яшәмәгез, җәмәгать. Мин моны шаяртып кына сөйләдем, конечно. Ә сез калкыда ул биш сәгать тә җыклаган, өч сәгать тә йоклаган кебек була ул. Аның өчен теге теләсә кайда ятып та йокларга мөмкин ул, шулай ниткән инде, йөри-йөри остарып, шомарып беткән инде. Шуңа күрә бер дабыр чыңлагыз, мин сезне гафу иттем, шалтыратуыгыз өчен рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуларга хәзер саулашып, исән сау эшләгез. Амин, шулай булсын, Фәнис, көтеп калабыз Чаллыда да, зинһар килә күрегез, ярыймы?
Инде яңа үрләр һәм алга таба да безне шулай сөендереп торырга язсын иде. Әйе, Татарстанның атказанган артисты, Галиәсгар Камал артисты Фәнис Җиһаншин белән сөйләштек. Тыныч, тәмле төшләр аңа, тыныч, тәмле йокылар аңа. Менә шундый теләктә калып, без инде дәвам итәбез музыкаль программабызны.
Менә шундый хәлләр бар.